א גוטן טאג חשוב'ער צוהערער. מיר שטייען מיר עטליכע טעג פאר דעם יום טוב סוכות. יעדער איינער איז פארנומען, דער בויט א סוכה, דער לויפט קויפן ד' מינים. שטייט אויף די ד' מינים די פסוק לקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענף העצבות וערבי נחל, דאס זענען די ד' מינים וואס מען דארף קויפן. וואס זענען די דאס די ד' מינים? ווייסט מען. דאס א לולב, דאס א עסיק, דאס א הדסים און דאס א ערבות. אבער די תורה זאגט אונז אן געוויסע זאכן וואס דורך דעם זאל מען וויסן וואסערע זאכן מען דארף נעמען, וואסערע מינים. פרי עץ הדעת דאס איז די אתרוג, כפות תמרים דאס איז די לולב, ענפי עצבות דאס איז הדסים, און ערבי נחל דאס איז די ערבות. אבער עס איז נישט נאר א סימן וואסערע מינים מען דארף האבן, נאר ווי מען זעט אין הלכה אז די סימנים איז עפעס וואס דארף טאקע זיין אזוי בפועל. פרי עץ הארדער, די עסטיק דארף זיין א פרי עץ און ס'דארף זיין א הארדער, אויב נישט איז עס פסול. די כפות תמרים, די לולב, דארף מען קענען פארבינדן, אויב ס'איז אויסגעשפרייט איז עס פסול. די ענף עץ אבות דארף זיין אויף יעדע שורה זאל זיין דריי בלעטלעך, אנישט איז עס פסול. אבער דערנאך קומט די ערבה נחל, און אויף דעם טרעפט מען אין הלכה אינטערעסאנט, אז די ערבה נחל מוז נישט זיין א רבות וואס וואקסט ביי א נחל, נאר וואס דען, ס'איז אזא מין ערבות וואס בדרך כלל וואקסן זיי ביי די נחל, ביים טייך, אבער אפילו אויב די מאל האב איך ערבות וואס וואקסט נישט ביים טייך, איז דאס אויך כשר, ס'איז נישט מער, דאס איז א סימן וואסערע מין מען דארף נעמען די ערבות, וואס לכאורה דארף מען פארשטיין וואס די חילוק פון די ד' מינים, פארוואס די ערשטע דריי איז נישט נאר א סימן, נאר ס'דארף טאקע זיין אזוי בפועל, מה שאין כן ערבות איז עס נאר א סימן, און ס'איז גענוג אז ער איז פון דעם מין אפילו ער האט נישט אט דעם מעלה אז ער וואקסט ביים טייך. כדי דאס צו פארשטיין דארף מען מקדים זיין א מדרש. די מדרש זאגט אז די ד' מינים וואס מען נעמט זענען פיר מינים וואס איז מרמז אויף פיר סארטן אידן. אידן צעטיילן זיך אין פיר סארטן אין זייער עבודת השם. ס'איז דא א איד וואס ער איז אזוי ווי א עסעריג, ער האט א טעם, ער האט א רייך, ער האט תורה, ער האט מצוות. ס'איז דא א איד וואס ער האט נאר תורה, דאס איז אזוי ווי די לולב וואס פון דעם וואקסט תמרים וואס האט נאר א טעם, ס'האט נישט קיין רייך. ס'איז דא א איד וואס האט נאר א רייך און האט נישט קיין טעם, דאס איז אזאלכע אידן וואס האבן נאר מצוות און האבן נישט קיין תורה. און דערנאך איז דא א איד וואס האט נישט קיין טעם און נישט קיין רייך אזוי ווי די ערבה, וואס דאס איז א איד וואס האט נישט קיין תורה און נישט קיין מצוות. נעמט מען אלע פיר מינים צוזאמען באגודה אחת, און דאס איז די מצוה נטילת לולב. אזוי זאגט די מדרש. קומט אויס פון דעם. אז אין די פיר סארטן מינים אדער די פיר סארטן אידן צעטיילן זיך אין צוויי, ס'דא אזעלכע וואס האבן עפעס א מעלה, צי תורה מיט מצוות, תורה אן מצוות, מצוות אן תורה, און דאס דארף זיין בפועל ממש, די מעלות דארפן זיין און ביי די אידן, ווי דער רבי רשב האט אמאל געזאגט, א גנב איז נישט איינער וואס קען גנב'ענען, נאר א גנב איז איינער וואס גנב'עט. א למדן איז נישט איינער וואס קען לערנען, א למדן איז איינער וואס לערנט. איז ממילא וועגן דעם, ווען מען רעדט פון די ערשטע דריי מינים, איז נישט גענוג אז זיי האבן א מין סימן אבער בפועל ממש האבן זיי נישט די מעלה, נאר ס'דארף טאקע זיין די מעלה אליינס, ס'דארף זיין אז די פרי עץ הדר איז א עץ הדר, די כפות תמרים איז כפות תמרים, מ'זאל עס קענען צאמבינדן, אן עפר עץ עופות זאל טאקע זיין עופות, ס'זאל טאקע זיין דריי בלעטלעך אויף איינס, מה שאין כן די פערדע מין וואס דאס איז די ערבות, איז פונקט ווי דער איד וואס האט נישט קיין תורה, האט נישט קיין מצוות בפועל ממש, ס'איז נישט מער אז ער איז א איד, ער איז בן אברהם יצחק און יעקב, אזוי אויך אין הלכה איז די ערבות גענוג אז ער איז פון דער מין וואס איז פון די ערבות, פון די ערבה נחל, אבער ער אליינס דארף נישט קומען פון א נחל. וואס די הוראה דערפון איז זייער זייער קלאר. קודם כל דארף מען וויסן אז מען דארף זיך פארבינדן אלע אידן צוזאמען. פונקט אזוי ווי מען קען נישט האבן מצוות לולב אן א אתרוג, מען קען נישט האבן מצוות לולב אן א לולב, אן א הדסים, אזוי אויך קען נישט זיין קיין מצוות לולב אן א ערבה. כאטש וואס די ערבה האט נישט קיין שום סימן, האט נישט קיין שום מעלה. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, כאטש אז מ'רעדט פון אזא מין איד וואס האט נישט קיין שום מעלה בגלוי, ס'איז נישט מער אז ער איז בן אברהם יצחק ויעקב, ס'קען אפילו זיין אז ער פילט עס נישט, ער ווייסט עס נישט, אבער דער פאקט אז ער איז א איד דארף מען זיך שוין מיט אים פארבינדן. און דער רבי לייגט צו אז מיט דעם וואס מ'פארבינדט זיך, מיט א פשוטע איד איז ווי שטייט אין חסידות, דורך דעם וואס מען פארבינדט זיך מיט א פשוטע איד קען מען זיך פארבינדן מיט פשיטות ועצמות, עס איז א מורא'דיגע הויכע דרגה ביים אייבערשטן וואס דווקא ביי א איד, א פשוטע איד לאכט אט די פשיטות העצמות, איז ממילא דארף מען זיך פארבינדן מיט אלע אידן, נישט נאר מיט א איד וואס האט מעלות בגלוי, נאר אויך מיט א איד וואס האט נישט קיין מעלות. און דא קומט ארויס נאך א אירוע, ווען מען גייט צו צו א איד און מען וויל זיך פארבינדן מיט אים, אויב איז ער פון די עשרה גלילים ונדסים, מוז ער האבן עפעס מעלות בגלוי, דארף ער האלטן ביי עפעס, ס'איז נישט גענוג אז ער איז הייסט א למדן, ער קומט פון א משפחה פון למדנים, ער איז איינגעשריבן אין א ישיבה, ער מוז בפועל ממש זיצן און לערנען. און אזוי אויך די ענין פון מצוות, ער דארף בפועל ממש טון מצוות, משא כ ווען מען גייט זיך פארבינדן מיט א איד וואס ער איז אין בחינה פון ערבה, דארף מען גארנישט פארלאנגען פון אים, מען דארף גארנישט עקספעקטן פון אים, נאר וואס דען, די פאקט אז ער איז א איד, דארף מען זיך שוין פארבינדן מיט אים, דארף מען אים שוין מקרב זיין, און דורך דעם וואס מען איז אוהב את הבריות, דורך דעם וועט מען שוין צוקומען צום מקרבן לתורה. און דורך דעם וואס אידן זענען זיך פארבינדן איינער מיט די אנדערע, מען איז מקשר ביי גוטע ערכות, איז ווי דער מדרש פירט דארטן אויס מכפרין אלי את אלי, ביז אויך די ענין פון מכפר זיין, צו מאכן א נחת רוח פארן אייבערשטן, און ווי ס'שטייט אויך אז דורך די ד' מינים ווערט דער אייבערשטער נסעל, ביז מען קומט צו די גאולה שלימה וואס עיין ישראל נגאלין אלא באגודה אחת, די שיחה איז א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כב עמוד הונדערט צוויי און דרײַסיק, אגרת יום טוב.